Хәерле көн, Шамил. Хәерле көннәр, исәнмесез.
Шамил әфәнде, инде сезон гөрләп бара. Менә ноябрь аенда Тинчурин театрында башкарыласы эшләр һәм премьера хакында сөйләсәгез иде. Ярый.
Әйе, чыннан да, унбишенче сентябрьдә сезоныбызны ачып җибәргән идек. Инде хәзер җиң сызганып, янып, киеп эшлибез, иҗат итәбез. Ноябрь аена да аяк басабыз. Ләкин ноябрь ае ул, менә ничек дип әйтим, безнең иң кызу айларның берсе булырдыр дип уйлыйбыз. Ул Урак өсте дип әйтсәк тә була, чөнки Гая менә алтынчы ноябрь көнне театрыбызның туган көне. Шул уңайдан алтынчы һәм җиденче ноябрь көннәрендә быелгы сезоныбызның беренче премьерасы булып, күренекле язучы, язмыш сынаулары алдында баш имәгән, Көчле рухлы шәхес Фәнис ага Яруллинның Бер күрешү, бер гомер дип исемләнгән музыкаль комедиясен тамашачыларыбызга тәкъдим итәчәкбез. Бу нәкъ шушы туган көн уңаеннан була инде. Туган көн уңаеннан, әйе, менә теге ямь өстенә ямь булып, ике бәйрәм бергә дип, тамашачыларыбызга менә шушындый бер Бүләк. Бүләк инде дип Ә бу әйтсәк була. комедиянең эчтәлеге нәрсә турындарак? Кыскача гына, тамашачыны кызыктыру, җәлеп итү өчен генә. Әйе. Нәрсә Менә турындарак? иң кызыгы шунда, әмма әсәр 96 нчы елларда язылган, әйе бит? Ләкин, шулай булса да, ул бүгенге секөндә гаять актуаль дип саныйбыз. Менә дөнья алга барган саен, әйе бит? Дөнья алга барган саен, ни хикмәт, кешеләр һаман үз эченә бикләнә. Күрше күршенең, дус дусның, туган тугандарның хәзергесе заманда кемне ераклашалар, әйе бит? Менә шушы заманда да әсәр һәр туар көннең, бер-беребезнең, күршеләребезнең, якыннарыбызның, дусларыгызның, хәлен белеп, менә үзара аралашып, туганнашып яшәп, һәр туар көннең кадерен белеп яшәү турында менә. Чынлап та темасы бик кирәкле икән, нәкъ бүген. Әйе, аралашып күрешеп яшәү турында. Менә авторның үзендә бик матур әйберләр күрсәтелә. Анда болай дип әйтелә, образлы итеп әйтелә. Менә ди, бар шундый кешеләр, бер такта кисәге тапсалар, әйеме, анардан утыргыч ясап куялар, скамья ясыйлар, әйеме, бу гаепләшү, аралашу мөмкинлеге, әйеме. Ә бар шундый кешеләр, ди. Такта кисәге тапсалар, аны тизрәк чормага яшереп куялар, ди. Менә шундый бер теге дөнья Күзәтү.
Әйе, күзәтү менә шушыннан аңлашыла. Ә баш рольдә кем?
Биредә әсәрдә дүрт Баш Әйе, герой. дүрт герой. Алар дүртәү генә уйныйлар спектакльдә. Резидә Сәлахова, Гөлназ Нәүмәтова, Харис Хөснетдинов, Булат Зиннәтуллин. Болар берсеннән-берсе талантлы артистларыбыз. Менә спектакльне шушы дүрт артист тотып тора. Әйе, спектакльне сәхнәгә театрыбызның баш режиссеры Рәшит Заһидуллин үзе куйды. Менә. Димәк, тамашачыларны көтәбез инде барысын да. Әйе. Шамил, менә үзегезнең иҗатыгыз да кайнап тора, бара. Менә без сезне соңгы вакытта Гамлетта, Гамлетта күрдек. Гамлетта күрдек әле без аны баштан. Төп геройның, Гамлетның атасы Өрәк образында име. Менә сезнең уйнаганны күргәндә, ничектер, чыннан да Тәннәр өшеп киткән, куркытып куя торган мизгелләр булган ала ди. Ничек ул берәр физик гәүдәләнеш һәм әверелешне ничек шушылай сыештырырга була? Ничек башкардыгыз шушы әйберне? Кыен булдымы менә? Йөрәкне уйнау авыр бит инде. Юк инде, менә беләсезме, мин дә. Булмаган әйбер бит инде ул, аны карап өйрәнеп тә булмый. Артист буларак язылганнан чыгып, менә кем әйтмешли, каядыр өрәк дип кенә түгел, ул әйтергә теләгән фикерләр буенча менә үзем тере кеше буларак шул әсәрдәге нине, җиткерергә тырыштым. Аннан соң шундый әйтем бар бит инде, теге кем әйтмешли, менә үлгән кешене дә уйнарга туры килә, аның өчен үлеп карап булмый бит инде. Әй-әй-әй. Ләкин менә шундый гайре табигый рольләрне уйнаганда ниндидер могҗизалы хәлләр дә була диләр. Сезнең белән андый очрак булган? Юк-юк, андый, андый. Төшегезгә кереп интектермәде. Андый рольләр булганы юк. Әйе, менә дәвам итеп инде бу ноябрь аенда дигәннән әле премьералы урыс булачак. Утызынчы ноябрь көне тамашачыларыбызга тагы бер премьера тәкъдим итәчәкбез. Ул, шулай ук күренекле әдип, татар әдәбияты үсешенә саллы өлеш керткән Илдар Юзиевның тамашачыларга таныш әсәре Гашыйклар тавы. Әйе, шушы Сәет белә Мөнирәнең мәхәббәт тарихын яктырткан. Ул бер мәртәбә куелган иде, бу инде яңартылып куелышмы? Әйе, бу яңартылган. Яңа редакция. Әйе, менә авторның, Илдар абый Юзиевның. поэма повесте буенча әсәрне Резидә Гарипова куя бит инде, әйеме? Һәм үзе үк инсценировкасын да шушы повесть-поэма буенча үзе эшләде. Чыннан да бу искиткеч гүзәл һәм соклангыч бер романтик әсәр, аны карарга кирәк. Әйе, әйе, әйе. Аннары соң әйтеп торам, юбилейларда булачак. Менә ие, юбилей. Юбилейларда булачак театрыбызда.
22 ноябрь көнне тамашачыларыбызга Гамлет күренешләре спектаклен тәкъдим итәбез. Ул.

Менә бик күп икән бәйрәмнәр, шушы бәйрәмнәр белән тәбриклибез сезне. Рәхмәт, рәхмәт. Театр туган көне дә мөбарәк узсын. Һәм инде, әлбәттә, менә шушы юбилейлар уңаеннан әле үзләрен дә чакырырбыз. Әлбәттә.
Эшләрегез уң булсын, Шамил, бик зур рәхмәт. Ярый, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрының әдәби бүлек мөдире, Татарстанның атказанган артисты Шамил Фәрхетдинов булды.
Исәнмсез, барыгызга да хәерле иртәләр! Синоптиклар фаразына күз салсак, бүген,